Bir Döwletjan näde?
Haliljan.
Döwlet Döwletjan Baýhan bir bir alaýyn ýokary bir salamlaşyň, bir tanyş bolarsyňyz. O Döwletjan, o Salam aleyküm diýip. Wa aleyküm assalam agam, ussat agam. Gowmy edeleň tüweleme. Döwletjan gowmy? Türkmençiligiň paýtagty Türkmen sähra mähirli salam.
Näjemalle, gowy malyň.
Gowudyr Hudaýa şükür, özüňiz nähili, jan saglyklaryňyz gowumy? Ine görüp duran, efirde görüp duran ýigdiňiz inedeki Döwlet Baýhanow. Türkmenistanyň Mary welaýatyndan, o häzirki ýaşaýan ýeri Germaniýada, alman, şu almanda ýaşaýar. Köp ençeme ýyllardyr siziň öýleriňizde şu türk ýeme Azatlyk radiosy diýip şu ýerde

Hajy Magtymgulyň zyýaratyna baryp, türkmen hajy bolmagy, milli hajy bolmagy. Şaýat boldum türkmen sähraň keramatyna. Awa nesip bolsa, indi esasy arzuwlarymyň biri şo Aýmät ussadan bir gowja bir dutar alyp bilsem, şu Gaýraň bagşysy ileriň dutary bilen bir hawa dünýäň öňünde aýdym aýdar ýaly, saz çalar ýaly etsek, şonda ýürekleri, ruhlary birleşdirsek, esasy birleşik ana şondan başlaýar. Nesip bolsa. Nesip bolsa inşallah. Bolar inşallah Allajan. Bol, bolmasa gaýradan dutar gelýär, ýöne men kabul edemok.
Berekella. Berekella Ahmet dede. Sen Dawlatjan sen türkmen sära bar sylagyň, hormatyň görkezýä. Sen beýikligiňi, türkmen särany ýürekden söýýäniň görkezýä. Biz de biz sizi Men türkmençilige suw salagam. Men türkmençilige men türk badyna buýsanýandyr. Bütün ösümlikler, agaçlar nähili günden peýdalanyp, şo günüň şöhlesinden peýdalanyp, ösüp, miwe berip, gül açýan bolsa, Döwlet Baýhan Türkmen Sähraň berýän türkmençilik ylhamyndan gül açýa.
Malades, malades, aý ömrüň bolsun, sag bol. Mawa, şoň üçin men buýsanýan. Iň soňky gezek 2015-nji ýylda e, Türkmen Sährada bolup gaýtdym. E, Nur Muhammet Ak, Hajy Nurjan ömrü uzak bolsun agymyz. Hawa. Näme didar gaýyp diýä. Hawa. Ömri uzak bolsun, gowy edip gezdirdi. Şo türkmeniň kanalynda Gümmet Gowduň mal bazary bilen baglanyşykly bir wideo goýduk. Hawa. Türkmenler bilen gyzyklanýan, türkmeniň medeniýetini, taryhyny öwrenýän adamlar Amerikadan, Ýewropadan ýazyp, beh diýä. Bular ýa hakyky türkmen ina nirde bar ekeni? Nesip bolsa bir ýollar zatlar açylsa gidip şo taýda bir işläp gaýtsak, şo türkmenler bilen tanyşsak diýip şeýdip adamlaň gürleýşini, özüni alyp barşyny, işeňňirligini, lebzi halallygyny hakyky dünýä jemgyýetine görelde görkezilmeli adamlar ana şol. Hakyky halkyň özi. Köp döwlet näme edýär ýörite adamlary saýlap artistleri saýlap görkezýär. Siziň ýurduňyz şeýle diýip. Biz bolsa göni halkyň ortasyna girip halky görkezýär. Dogrudyr Döwletjan. Hakyky hakyky gürrüň hakyky.
Döwlet aga sen indi türkmen halkyny kän döwletleri gezip görende köp türkmenler bilen türk dili bilen türkler bilen duşduň duş kän menden gadymdan seni ýerden bäri tanýan Facebook arkaly ýa YouTube arkaly Kanalyň yzarlaýan ýöne bir sorag barda şu gadym oguz dili. Oguz dilini halys kepleýän indi türkçede türkde türkmen bolsun türk bolsun nirde bar haýsy dili oguz dili saýlap boljak dil bar. Hiç bir dil.
Türkmenistanda pars bar. Hiç bir. Ya Türkmenistanda orçuk. O diýen o diýen e, görnüşinde e, yok. Dil ýok. O, o görnüşde dil galan dil däl. Soňky hemme diller üýtgedilen. Ýöne, meselem, şeý diýip bilseňiz, dünýä türkmenleriniň arasynda birek-birek bilen has gowy düşünişer ýaly, döwrüň şertlerine görä, tehnologiýany, bilimi gowy ulanar ýaly, wagt ýitirmän, ulanar ýaly, haýsy dili biz öz aramyzda seçmeli diýseňiz, Türkiýede gepleşilýän türk dili. Sebäbi kompýuter programmalary bar, kitaplaň bar, hemme zadyň taýýar. Telefony açsaň, türk dilinde ulanyp bilýäň telefony. Android-i, Google-y zady, hemme zady ulanyp bilýäň. Indi Biz türkmenler bolup ileri gaýry demirgazyk günorta ol okeanyň aňyrsy okeanyň bärsi dagyň aňyrsy dagyň gowagy kölüň gyrasy çölüň ortasy diýip biz öz aramyzda bir türkmen dilini zadyny täzeden dikeltjek bolup ylalaşjak bolsak 200-300 ýyl gerek. Ony kompýutra, androida, google internete geçirjek bolsaň ýene şonça gerek. Gitdi 500 ýyl. Ýöne biz türk dilini alsak, alan madymyza telefon, kompýuter nämeden girseň dowam edip gidibermeli. Şoň üçin dünýä bilen gatnaşyk, söwda, medeniýet, syýasat hemme ugurdan biz türk dilini ulanmaly. Häzir Türkmenistanda gepleşilýän, dairada gepleşilýän dil hakyky türkmen dilinden gaty uzaklaşdy. Şoň şoň üçin Google kynçylyk çekdi. Google geçen ýylyň ýanwar aýynda türkmençe diýip bir näme girdi. Ýöne o terjimelerde e, ýüz ýartynam başary bilenok terjimeli. Şeýle kynçylyk bar. Şoň üçin hä türkmençe nirde iň gowy arassa gepleşilýär. Sen aýdýan parça zat goşulýar sizde-de ol hökman bolaýmaly zat. Eee gaýrada da orsça goşulýar. Türke baryp, türkde 2 million türkmenistanly bar. Olaňam olaňam gepleşine türki türk dillen goşulýar. Bu hökman bolmaly zat ol. Oň ýok. Oň zyýany ýok ol. Haw, olar öňki türkmenler. Olar günbatar. Günbatar oguzlar olar. Indi şuwagt bir zat bar.
Döwlet aga sözüňi kesýän. Indi Osmany Türk Türkiýäde aladykda Türkiýede türkmen bar diýdik. Indi Osmanylar biz gaýy türkmenlerden diýip diýerlemişler. Dogry şol.
Osman Osmany guran gaýylar dogry. Gaýylar. Guran gaýylar. Ozal şol otada da Ýa türkmençilik ýa türkmen kepleme. Men öz indi öz görüş görnüşime görüşime göre ýene türkmen särada türkmen gürlemek arasam kadem beýleki men Türkmenistandan küllen ors sebäbi orsuň arasynda bolansoň ors kän goşýarlar. Ýa indi meselem ýa radioda, kitapda türkmençe halys türkmençe geplejek bolup gynçylyga düşýärler. Türkmençe gürlemäne kän gynçylyga düşüp gürleýärler. Radioda-da şu alyp baryjyda-da gürleýärler. Ýa e, başga ýerlerde-de indi ýene-de arassaja türkmen biraz ganymat galan türkmen şu Eýranda türkmen säri adam ka diýip. Men şu internet ulgamynda başga ýerde öz emämi görä diýende görüşme görä aýtýar. Sen hakykaty aýdýaň, şoň üçin men ýaňy sözümiň başynda näme diýdim, türkmençiligiň paýtagty Türkmensähra diýdim. Bardyr o ýaňky Muny, muny, muny öz adamlaryň özi baryp Türkmensährany görmese bilmeýär. Men iki gezek Türkmensährada boldum, iki gezek bolamda-da 90 gün boldum. 91 gün, 89 gün näl, 90 günümi dolduryp, sebäbi men Türk watandaşy bolamsoň togsan gün maňa rugsat berilýä, togsan günüň hemmesini ulanyp ondan yzyma gaýtdym. Üç aý az wagt däl. Şu gün şu gün hem seni ýatladyk o Nurakga Nurakga Nur Salary.
Hawa. Nurakgaň ýanyna bardym şu täze ofis açdy bir. Ol sen bir toýdan bir Hajy Nurjan bilen Erim Magşyň toýundan gyz çykarýan toýundan bir şeýle bir ýazgy ýazandyrsyn, film alandyrsyn. Hawa, hawa, hawa. Şeýden afis aldy, özüne bir afis edindi, şeýle şu gün ýanyna bardym. Hey, gürleşýäň men inim dag bilen diýdi. Aý, men dedim, gol ýagyşyp otyryn Döwletjan bilen diýdim. Aý, begendim, bir wagt gürleşseň, ara ýazsaň, menden hem salam aýda gör diýdi. Boýnumda galmasyn, salamyny ýetirýän.
Waleýkimessalam. Köp sag bol agam, toýuň dagy aýtsyn. Indi bular ýaly mümkinçilik bolanda, meselem siz häzir taryh ýazyp otyrsyňyz-da. Siz häzir türkmeniň altyn fonduny döredýäňiz. Gynansak-da, gynansak-da, indi siz biziň ýaşulularymyz, ussatlarymyz, iň kiçiňiz men ýaly, Meň özümden, meň öz ýaşdaşlarymdan soňky gaýra şeýle, siziň ýanyňyzy diýemok, ýöne gaýradakylar şeýle-dä. Bizden soňkular sowatsyz galdy, bilimsiz galdy, syýasy sebäplerden uzaklaşdy, mahrum galdy. türkmençilikden, türkmenlikden mahrum galdy. Şoň üçin siz häzir şu aýdym-sazlar bilen öňkülere sözüm ýok. Men öňkülerden köp täzelere men hasrat. Sebäbi täzeler, täzeler, täze miwe, täze hasyl, täze suw. suwuň gözünden, gözbaşyndan çykan täze suw. Edil bahar gelýär-ä, şolar ýalaky e, energiýa, şolar ýalaky güýç, şolar ýalaky täsir berýär. Şoň üçin şu täze döredijilikleri, täze şygyrlary, täze sazlary, täze goşgulary Hiç bolmanda öz araňyzdaky şular ýalaky gürrüňleri, mejlisleri, pikir alyşyklyklary bütin dünýä ýetirip dursaňyz ýaman gowy boljak. Meň häzir ýaşlygymdan arzuwym bütin dünýä türkmenlerin bilen baglanyşykly dünýä türkmeni tanadýan bir kanal açmak arzuwym bardy. Nesip bolsa.
Şoň soňky ädimlerini häzir edip ýör, nesip bolsa. Dünýäň bir niresinde türkmen bar bolsa, şoň kanaly şu, halkyň kanaly. Syýasat zat, hiç zat ýok, diňe halkyň öz kanaly, halkyň sesi. Dünýäň niresinde bir türkmen bar bolsa, şoň sesini dünýä ýetirer ýaly, şol maksatda bir telekanal açjak bolup, şu wagt gije-gündiz şoň işleri bilen meşgullanyp, şoň ýygnaklaryny geçirip şeýdip ýörün. Nesip bolsa, nesip bolsa. Şu edýän işeňiz biziň etjek bolýan işemiz aslynda.
Türkmenler nirde bar? Köplenç nirde ya köňräk ýaşaýan ýerleri, ýaşaýyşlary? Ýa aýtdyk-da Türkiýede 2 milliona golaý türkmen bar. Türkmenistanyň bar.
2 million, 2 million Türkmenistanly bar. Türkmen diýende indi hakyky osa
ýanky aňyrsy türkmen, düýbünden türkmen ýanky aýtdyk Osmanlylar biz gaý türkmen diýerler işte. Iň köp Türkiýede bar. Iň köp Türkiýede bar. Indi sen türkmen, ol türk boldy, gaçyşdy da külli. Ýok, türk biziň milletimiziň ady. Türkmen şol milletiň maýasynyň ady. Türkmen sähra merkezi gümmet kowuz. Türk milleti merkezi paýtagty türkmen. Şolar ýaly taýdan. Ylmy taýdan şeýle şol. Oguz boýun Oguz boýundan ýa-da Azerbaýjanly bar. Türkmenleba, e, türkleba-da, mesal, şu üç zyban oguz boýundan gaýtýan. Ýa-da özbekler zat olup parh etýär bura. Indi ol şeýlerde Türkiýede ýa-da halys türkmen ýa-da türkmenistanly ýaly biz ýaly türkmen gürleýän, türkçe gürleýän biraz e, zady parh etýär gürleýşi sözlükde. Türkiýede Türkiýede öz şiwesi bilen resmi türk dilinde däl. Öz şiwesi bilen öz ýaşaýan ýeriniň dili bilen gürleýän, hiç kim bilen gatyşmadyk, ýene şol goýnuň, malyň yzynda, ýene horjuny, eşegi, gaňňasy, aty, dilli tüýdügi, sazy, sözi bilen ýaşap ýören arassa, arassa oguz türkmen, türk elli bäş million. Elli bäş million! Türkiýäň öz ilaty segsen bäş million. Men özüm janly şaýat, men dokuz ýyl Türkiýäň döwlet teleradio guramasynda işledim. Işlän ugrumam şu men. Men özümi şu türkmençilik göreşinde, işlerinde, hyzmatynda birhili özümi neme, kim ýaly duýdum. Adamlar bilen gürleşýäň, gaty çuňňur taryhy, medeni, sungat maglumatlary bar. Ondan şoňa düşünjek bolsaň, şony halka ýetirjek bolsaň, özüňde-de bir zat bolmaly-la. Şoň üçin men şol ylma girdim. Zat, zat diýjek bolan kelläňi dartýan türk gürleme ýok, olarda latynça, arapçadan, parsçadan geçen, ýa Osmanyň döwründe, ýa başga döwürlerde Sen sen e, sen öz başyňa ýaşap, gowlukda ýaşap bilmeýäň öz başyňa. Sen başga döwletler bilen söwda, syýasy zatda gatnaşsaň hökman diliňe girýär. O zatlar soňky mesele. O zatlar soňky mesele. Biz öýe giremizde, bosagodan bysmylla diýip ätläp girýäs sagaýamyz bilen, dogry dälmi? O diliň içine goşulýan zatlar olaň hemmesi öýüň gapysyndan girmek däl-de o tüýnüginden girjek bolmak ýaly zat ol. O zatlar o zatlar soňky zatlar. O zatlar ol işiň iň soňky bezegleri. Ýöne häzir biziň etmeli zadymyz etmeli zadymyz. Tutuş türkmenler bolup etmeli zadyňyz ine siziň edip oturan zadyňyz. Türkmençiligi ýaşatmak, medeniýeti ýaşatmak, bir milleti millet edýän sungaty, halk sungaty, halk medeniýeti, edebiýaty, halk edebiýaty. Şular bolmasa, o halk halk däl. Ine özüňiz seret görüň, şu wagt bütün dünýäde nähili biderek ýagdaýlar bolup dur. Nirde bir bidereklik bar bolsa, şo taýyk serediň. uruş sögüş yada bir kynçylyk bar bolsa durmuşda bir gowy däl yagdaý bar bolsa erbet yagdaý serediň şo yurduň edebiýady yokdur yok edilendir belki bilgeşinden sebabi siziň güýjüňiz ynha şu siziň güýjüňiz şu siziň sözli edebiýatyňyz şu türkmençiligiňiz bar wagty atom bombasam sizi yok edibilenok. Ýöne şu zatlary aýyrsaňyz, şu zatlar bolmasa, ana serediň Ukraina, ana serediň Owganystana. Şolaň hiç birinde galmady şu zatlar. Galmansoň şeýle boldy. Şoň üçin biziň biziň goragymyz, biziň janpenamyz, biziň öz türkmençiligimiz, edebiýatymyz, sözümiz, sazymyz. Şoň üçin hawa ýaňy ýüzi işan Nurtagan agam aýtdy, aý şular ýalaky korona zat bolansoň şeýdip näme diýýäs ýok. Siz türkmenleri ýaşadyp otyrsyňyz. Jan suw diýlen bir zat bar. Bir ösümlik guranda, guranda. Indi gurap bir aýagy aňyrda, bir aýagy bärki dünýäde bolup durka, şoňa şony halas edýän, halas etmek üçin berilýän suwa jan suwy diýilýär. Jan suwy hawa. Ölümden şu wagt siz jan suwuny berýäňiz. Biz aýdym sazlar bilen, sözler, şygyrlar, goşgular bilen. Şoňa pars dilinde aba haýat diýýär. Biziň köp türkmen goşgularymyzda da gelýändir aba haýat suwuny içdim diýip. Aba haýat şu jan suwy şu. Murat bir soradylar-da, Döwlet aga etekde parsça hat bilen, Dostlar, men öz bilşimden türkmen, azeriler, türkler, türkiýeler, oguzboý diýerler. Gypjaklar diýerler, başga indi her boýy bar türkleriň, ýa-da özbekler bar, tatarlar bar, şu wagt Ukrainada ýaşaýan. Garlyklar bar. Döwlet aga gowy bolar ýa-da. Üç topar, oguzlar, gypjaklar, garlyklar. Arlyklar.
Biz indi Oguz boýy türkmenler, azeriler, türkiýe. Türkler diýýär. Hemmämiz hemmesi türk. Därkül. Şu emmede gelýär. Soradylar jogabyny bereýin diýdim. Sag bol Döwlet aga, men irden bäri sizi ýerleýän. Sag bol, ömrüň uzak bolsun. E, Göründeşlikleriniz we zatlaryňyz we hulasa YouTube-da arada Facebook-dan e, Döwlet aga, bir gürrüňde bir ara kesme bolar ýaly bir aýdym aýdyp bereýin. Onsoň ýene-de dowam ederis gyzykly gürrüňimizi. Hawa.